u n-novelli. It-tim tagħna ltaqa' ma' Joe Friggieri sabiex jitkellem miegħu dwar il-kitba għat-teatru. Jiena bdejt nikteb it-teatru meta ġejt lura wara li kont qed nistudja Milan u fettilli nagħmel dad-dramm li kien fih għexieren ta' atturi li mbagħad ħafna minnhom baqgħu jaħdmu miegħi 'l quddiem. Kien dramm ta' Diego Fabbri, il-produzzjoni tal-Moviment Azzjoni Soċjali, diriġejtu jiena, maqlub għall-Malti, u nħadem fit-Teatru Manuel u mbagħad l-Istitut Kattoliku għamilni ħanki Għawdex. Imbagħad bdejt nikteb id-drammi jien, għamilt naturalment ħafna traduzzjonijiet ta' drammi għaliex b'hekk titgħallem, meta tittraduċi titgħallem. Iddiriġejt ukoll tmien drammi ta' Shakespeare Sant'Anton, imma mbagħad ktibt ukoll drammi oriġinali, sitt drammi qosra, atti uniċi, imma mbagħad ktibt ukoll ħames drammi twal. Mid-Djarju ta' Sara, Tkun Darb'oħra Mikelanġ, Trappisti, Caravaggio, L-Inkjesta u l-aħħar wieħed li ktibt, L-Għanja taċ-Ċinju fuq l-aħħar jiem ta' Sokrate. Tlieta minn dawn id-drammi għandhom sfond storiku. Jiena ma nsejjaħlux Ma nsejħilhomx drammi storiċi imma bi sfond storiku, għaliex nieħu l-personaġġi storiċi, Michelangelo, Caravaggio, Socrate, u mbagħad indaħħalhom ġo storja fittizja maħluqa minni li, pereżempju, fl-ewwel dramm li semmejt tkun darb'oħra Michelanġ jgħaqqad il-passat mal-preżent. Allura inti għandek il-preżentaturi fi studja tat-television. fi studjo televiżiv, illi qed jagħmlu kollegament ma' ma' Michelangelo Firenze. Imbagħad nerġgħu lura llum. U llum għandek il-problema li l-Ministru jrid jiddeċiedi liema proġett se jagħżel. Għax kien sar fi żmien il-kontroversja fuq l-imbierek Teatru Rjal u l-diżinji u l-pjan ta' Renzo Piano li ħafna Ma kienx għoġobhom insomma dak iż-żmien u jiena kont ħtibt dad-dramm tkun darb'oħra Mikelanġ donni bil-ħsieb li għalkemm dak iż-żmien il-pjan jew il-proġett ma sarx, forsi xi darba kellu jsir fil-futur. Naturalment il-proġett tat-Teatru Rjal ma sarx, minflok il-post fejn kien hemm it-Teatru Rjal ma nbeniex teatru imma nbena minfloku il-Parlament, Jiġifieri xi ħaġa saret. Jiġifieri hemmhekk għandek il-possibilità meta qed tikteb dramm illi timxi minn ħin għal ieħor minn żmien għal ieħor tal-istorja u toħloq storja fittizja b'ambjent jew fuq ambjent u b'karattri storiċi. Pereżempju fid-dramm Tkun Darb'oħra Mikelanġ daħħalt ukoll element mużikali qawwi biex Jiena lil dak li jkun, nużaw dak li jissejjaħ l-effett Brechtjan, niddistanzjah mill-bijografija u nġagħlu jirrifletti fuq dak li qed jara u fuq dak li qed jisma'. Naturalment, meta inti qed tikteb dramm, għandek bżonn qabel xejn li jkollok storja tajba, l-iktar ħaġa, l-iktar element importanti fid-dramm huwa l-plott. Harold Pinter darba kien qal, Give me a good story and I'll give you a good play, tuni storja tajba u ntikom dramm tajjeb, imma mbagħad naturalment barra l-plott, barra l-istorja, għandek bżonn ukoll tiżviluppa d-djalogu. U d-djalogu jrid ikun mexxej u naturali, jiġifieri d-djalogu jrid ikun jaqbel mal-karattru li jkun qed jgħidu, li jkun qed jitkellem, ma jridx ikun imġebbed. Irid ikun qed jinħass bħallikieku qed ikelmek issa, dak il-ħin. Hemm element u fattur interessanti ħafna fil-kitba tad-dramm, u dan huwa l-element tas-sorpriża, li inti, u anki l-atturi, imma inti stess li tkun ktibtu, qatt ma tkun taf sew kif se tirreaġixxi l-udjenza meta d-dramm jiġi ppreżentat jew rappreżentat quddiemhom, u anki l-atturi stess, ġieli jkunu sorpriżi. Jgħidulek jiena ma stennejtx li meta għadt dik il-battuta n-nies kienet se titħaqq, l-udjenza kienu se jidħqu. Allura inti trid imbagħad terġa' tikkalkula ftit l-effett li tkun tixtieq jew tħallih kif ikun u jekk ma jogħġbokx irid ikollok ukoll il-kuraġġ il-kuraġġ li tibdlu. Imma dik hija ħaġa interessanti. Illi inti t-teatru huwa xi ħaġa ħajja, jiena dejjem ħadt pjaċir ħafna nara d-drammi tiegħi jinħadmu. Kelli wkoll x-xorti u l-opportunità li nara nies oħra jipproduċu dawn id-drammi, per eżempju Albert Marshall u Mario Azzopardi, dejjem kont inkun kuntent għaliex kważi inti tkun tixtieq tara producer, direttur kif se jinterpreta x-xogħol tiegħek. Min jikteb id-dramm, l-awtur, mhux bilfors li dejjem huwa l-aħjar interpretu tax-xogħlijiet tiegħu. U bħalma inti tissorprendi ruħek bir-reazzjoni tal-udjenza, kultant tista' wkoll tissorprendi ruħek, u ħafna drabi b'mod pożittiv, bl-interpretazzjoni li jagħtiha